नमस्कार मिथिलाक्षरक अभ्यास में अपने सब तीन आ चार वर्ण से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास कर रहल छी आई तवर्ग के द्वितीय चरण में किछु मुख्य मुख्य संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब सर्वप्रथम देखियो एगो न आ त र के संयुक्ताक्षर मतलब न आ त्र के संयुक्ताक्षर बहुत आसान छै न अपने सब एना के लिखे छियै मिथिलाक्षर में आ इहे में त्र केना लिखे छलियै डेढ़ दै छलियै यानी कि त्र लगा दियौ तऽ भऽ गेलै न त आ र के संयुक्ताक्षर पुनः देख लियौ एना कऽ न बनेलहुँ आ इएहमे ई त्र लगा देलियै तऽ न त्र के संयुक्ताक्षर भऽ गेल आगाँ देखियौ न त आ य ठीक इहो बहुत आसान छै एहिके लेल ई नौ बना लिअ पहिने त के ई वाला हिस्सा बनाउ ठीक आ इहे में ई जोड़ि दियौ किए तऽ त आ य के संयुक्तता छै अपने सब केना लिखे छलियै एना के त वाला हिस्सा आनलहुँ आ ई एना के ई संयुक्त कऽ दै छलियै तऽ त य भऽ गेलै तहिना त य में नौ जोड़बाक छै तऽ नौ एहिमे की केलियै पूरा एना के लिखलियै ठीक आ त य के संयुक्ताक्षर के ई वाला पोर्शन त एत तक रह दिली आ य वाला जे छै एना कहीं में मिला दिली तो हो गई न त आ य के संयुक्ताक्षर तहिना आगा देखियो एगो छै न त आ व के संयुक्ताक्षर इहो बहुत आसान छै एना के न बना लियो आ त के जे हिस्सा बनबे छलै एकरा एत तक अनु इहा में यो घुमा क

द आ य के संयुक्ताक्षर न द के संयुक्ताक्षर केना बनबै छलियै अपने सब एना के द बनबै छलहुँ हेँ एना के न लगा दै छलियै तहिना द य के संयुक्ताक्षर केना बनबै छलियै अपने सब एना के द बनबै छलहुँ हेँ आ इएह में ई लगा दै छलियै ठीक अभी दुनू के जोड़बाक छै तऽ देखियौ केना बनतै न द य तऽ एना के द बना लिअ एमे न जोड़ दियो आ एमे ई य लगा दिले तो भगले न द आ य के संयुक्ताक्ष तेना आगा देखियो न ध आ य के संयुक्ताक्षर इहो बहुत आसान छै न ध के संयुक्ताक्षर केना बनबै छलियै एना कहने छलहुँ हेँ ठीक ई भऽ गेलै न आ ध के संयुक्ताक्षर आ ध य के संयुक्ताक्षर केना अनै छलियै एना ठीक छै आब देखियौ एहि के और एहि के जे जोड़बै तऽ कते आसान छै देख लियौ एना के अनु एहिमे एना के लगेलहुँ ठीक छै आ इहे में ई एना के य जोड़ि देलियै तऽ भऽ गेलै न ध आ य के संयुक्ताक्षर पुनः देख लियौ एना के अनलहुँ आई हमें ई य लगा दियो तो न ध आ य के ई संयुक्ताक्षर हो गए तहिना आगा देखियो न अ त य आ र बहुत आसान छै त य के संयुक्ताक्षर केना करै छलियै अपने सब देखलियै त य के एना ई त एतऽ तक अनै छलहुँ एहिमे य जोड़ि दै छलियै तऽ त य के संयुक्ताक्षर हो गेल ऊपरमे रेफ छै तो ऊपर मिरेट दऽ दियौ ई भऽ गेलै त एतऽ तक अनलहुँ य जोड़लहुँ ऊपर मे रेफ दऽ देलियै ई भऽ गेलै त य ऊपर मे रेफ तऽ त य आ र ठीक तहिना आगाँ देखियौ त स आ य ठीक इहो बहुत आसान छै एहिमे हलंत विधिके इस्तेमाल करबै एना कऽ स बनाउ आ स में य जोड़ दिलिए ये हो गए स आ य के संयुक्ताक्षर ठीक है आ इहा में ई वाला त के पार्सन आ एना के हलंत लगा देबी तो हो गए त स आ य के संयुक्ताक्षर पुनः देख लियो एना के ई स बनेलो यहाँ में य जोड़ दिलिए एक आकी लगा का हलंत लगा दिली तो हो गए त स आ य के संयुक्ताक्षर तहिना देखियो त स आ न के संयुक्ताक्षर इहो बहुत आसान छै एना के सौ बनाओ यहाँ सौ बना लेलो इह में ई नौ जोड़ दियो ठीक आ एना के ई लगा दियो आ ई हलंत लगा दियो हो गेले तो सौ आ नौ के संयुक्ताक्षर ठीक सौ आ नौ के संयुक्ताक्षर के लिए एमें तो वाला हलंत विधि लगा दिलिए तो तो सौ आ नौ के ई संयुक्ताक्षर हो गए तेना एक और संयुक्ताक्षर देखियो

र के संयुक्ताक्षर ठीक छै आब एहि पर आधारित किछु शब्द देख लै छियै देखियौ सर्वप्रथम एगो छै शब्द तंत्र नौ तरह के संयुक्ताक्षर छै तेना के त बनेलहुँ ठीक आ नौ आ तरह के संयुक्ताक्षर छै तेना के नौ बनाउ ठीक है यहाँ भी त त्र जोड़ दियो ते हो गए तंत्र तेना के शब्द छै न त य आ ज अंत्यज तऽ अ बना लिअ एहिके लेल एना कऽ अ बनेलहुँ ठीक छै आ न त आ य के संयुक्त अक्षर छै तऽ एना कऽ ई न बना लिअ पहिने ठीक छै एहिमे त वला एते अनु आ एहिमे य जोड़ि दियौ तऽ न त य के संयुक्त अक्षर भऽ गेलै आ ज लिखबाक छै तऽ एना कऽ ई ज लिख दियौ ठीक तऽ ई भऽ गेलै अन्त्य ठीक तहन आओर शब्द सब देखियौ एकटा शब्द छै जेना

आ वह छे लगेबा तो में वह लगा दियो ना रेफ कर दियो ठीक अहिना एक बार पुनः देख लियो उ बने लिए ई ठीक आ ई एना करनो एमे व लगेलो ठीक छे ऊपर में रेफ द दिले तो हो गेले उर्दू ठीक छे तहिना एकटा शब्द देखियो छे अनिल अनिंद्य अ नि ई के मात्रा न द आ य के संयुक्ताक्ष ठीक तो एक लेल अ बना लियो पहिने ई अ बना लेलहुँ ठीक ई एना के न बना लेलहुँ आ ई द बनेलहुँ एहिमे न लगा देलियै आ ई य तऽ ई भऽ गेलै अनिंद्य ठीक छै न द आ य के संयुक्ताक्ष ठीक छै तहिना एकटा शब्द देखियौ जेना छै लिखल संध्या ठीक तो ई सौ बना लेलहुँ पहिने नौ धो आ योग के संयुक्ताक्षर छै ताहिके लेल की करबै एना कऽ अनलहुँ योग के संयुक्ताक्षर हो गेलै आ के मात्रा लगा दियौ ई भऽ गेल संध्या ठीक छै तहिना एकटा शब्द छै मर्त्य

एहिमे य लगा देलियै स य के संयुक्त अक्षर भऽ गेलै इएह मे एक आध ई एगो लगा देलियै हलंत लगा देलियै तऽ श त श आ य के संयुक्त अक्षर भऽ गेलै भऽ गेलै मत्स्य ठीक तेना एकटा शब्द छै कृत्स्न कृ त स आ न के संयुक्त अक्षर त स आ न के संयुक्त अक्षर तऽ क कृ केना लिखै छलियै एना कऽ भऽ गेलै आ त स न के संयुक्ताक्षर छै तऽ एना के पहिने स बना लिअ ठीक छै आ इहे में ई न जोड़ दियो आ ए के आगा में ई लगा देलिए ठीक आ हलंत क देलिए तऽ भ गेलै त स न तऽ कृत्स्न ठीक छै तऽ आइ जे छै से तबर के किछु मुख्य मुख्य संयुक्ताक्षर के अभ्यास केलहुँ अहाँ सब मोन लगा के अभ्यास करू सब चीज बहुत आसान छै अगर अहाँ ठीक से मनन करबै आत्मसात करबै तऽ बढ़िया से अहाँ अभ्यास कऽ सकै छी बढ़िया से अभ्यास करू जय मिथिला